ahabw'okuba mwaba mutabaireho okubireeba n'okubihurira obundi nimba ninkora busha kandi nimba ntahikiiriza ki Ruhanga antumire. Mbwenu mwebare okuguma nimuhurira, okuguma nimureeba. Mwehangaane obumwe nibiba bitagumire ahabw'okuba naanye nibiba nibiba bitanguhire ahabw'okuba naanye nibiba bitanyanguhiire. Okubimanya kandi n'okubigamba n'ekintu kitanguhi. Ogu n'omurimo ogurikusha maybe tigwakabaire guri ogw'abantu, gukaabaire guri ogw'abatashiisha nibo baakubaire nibagukora. Kwonka itwe abasiisi twakugubaasize mbwenu munyehanganire. Kandi hati ebigambo ebi nyine bikwatiraine n'okwikiriza na n'okushaba n'okukira nk'ebyo. Mbwenu Ruhanga atukwatse tubyetegyeereze naanye ndi naiwe. Ninza kushoma omu kishororongo eri omuri Marko eshuura eya kataano. Yesu, turikureeba ebi Yesu yaakozire ebikwatiraine n'ekyo eki naagambaho. Omutwe gw'ebigambo aha mushoro ogw'okubanza nigugira ngu Yesu okubinga baadaimoni aha muntu wa Gereseene. Akaba yaaruga kuheereza kuriisa abantu enkumi eitaano ku yaayambukire ati enyanja ahu yaayambukire aho Gereseene. yashanga omuntu omu bituuru nayesharagura badayimoni bamuriho baingi mpaku yagamba ati bamugarukamu ngu turi region ekirikumanyisa ngu ni baingi ni eihe ringi munonga atyo yababinga bahweera omu mpunu empunu zahweera omu nyanja omushaija yakira abamurebire batangaara bagira ngu bakashanga ashutami ari ohuriire kandi nabo bamujweka. atebeekaine. Nangwa baabaire bari bakama b'empunu ezo bambi baashaasha kureeba omuntu yaakira kandi empunu zaabo zikafa. Banange! Aha then aha mushororongo ogw'abiri n'emwe, ogw'abiri na gumwe naho hariho heading endiijo erikugira ngu Yesu kuhimbuura omwana wa Yairo. Yairo akaba aine omwana w'omwishiki, omwana yaarwara ku baabari aho yaakaba. Ku Yairo yaagambiire Yesu, Yesu yaamuhimbura, omwana yaakira. So nooreeba okwikiriza, okutambirwa n'okushaba byona bityo hamwe. Then aha mushororongo ogw'abiri na itaano niho ndikwenda ngu tute amaani then tubyetegyereze. Heading negira ngu Yesu okukiza omukazi owaabaire arwaire ekyejwiso. Kandi hakaba hariho omukazi owaabaire amazire emyaka ikumi n'ebiri arwaire ekyejwiso. Naafa kubi munonga, naaraguza omu bafumu baingi, yaamariireyo ebintu bye byona kwonka atarikukira kureka okweyongyera kurwara. Ku yaahuriire ebya Yesu, yaija enyima ye omu mutwe gw'abantu yaakora aha kijwaro kye, ahakuba akahamya naagira ati, N'obu naakukora aha bijwaro bye, nkakira. Ahonaaho ekyejwitso kye kyayoma. Yaayehurira omu mubiri gwe ku yaakirira kimwe endwara ye. Yesu ku yaahuriire amaani gaamurugamu, ahonaaho yaahindukira omutwe gw'abantu yaababuuza ati, N'oha owaakora aha kijwaro kyangye? Abeegi baamugira bati, Nooreeba abantu nibakumigisiriza oti nooha owankoraho? oti owankoraho nooha? Yaababuuzamu amaisho kureeba owaakora ekyo, kwonka omukazi Ahabw'okumanya eki yaakorerwa, yaija aine obwoba naatetema yaagwa ahansi omu maisho ge yaamugambira amazima goona. Yesu yaamugarukamu ati, Mwana wangye, okwikiriza kwawe nikwo kwakukiza. Yegyendere n'obusingye, okirire kimwe endwara yaawe. Ku yaabaire naakigamba ebyo, haija abaaruga omu ka y'omukuru wa sinagogi baamugira bati, Muhara waawe yaakaba, nooruhiza ki Omwegyesa? Egyo ni sitori endiijo nayo ey'omuntu ou Yesu yaatambiire, omwana owaabaire arwaire akafa. Hati k'okuhurira ebi ebi nashoma ebi Yesu yakozire n'ebyabaire aha bantu aba especially okukira munonga omukazi ogu owabaire narwara ekyejwiso ahereza emyaka ikumi n'egi n'ebiri. Endwara ku ekukumaraho obwire buraingwa ekukiza amaani. Abamwe nibaba bemereire omu kujunwa endwara emukiza amaani aza omu kuraguza Ab'emitwe, ab'emandwa, aba nyabingi naki abu barikuteekyerera. Obundi abu bakubi ayeyongyera aba nk'ogu mukazi ahabw'okuba omubiri nigusaasa, nigusaasa munonga. I am not condoning it, instead ndiyo ngumize nti gumisiriza kuhika aha muheru. Baiburi neegira ngu origumisiriza kuhika aha muheru niwe arijunwa. nabwe ni Yesu owaakigambiire Yohaana. Mbwenu omukazi ogwo nooreeba ngu ebyeye bikaba byamuhweireho. Esente naita oku, eitungo naata oku, ente n'embuzi naaguza, bikaba byamuhweire abimariire ahabw'okuba naanda amagara agumiza ati kunkutaho ebyangye, ku naakukira nkabikora mbigaruraho, eka yangye ngitebeekanisa, abaana bangye you know nk'ebyo nk'ebyo. Ahabw'okuba emirundi emingi nikyo ekyo turikugira omu marwariro kikuraguza n'okugira ngu tubeho tube gye. Kwonka ku yaabaire azayo ayeeyongyera kuba kubi. Mbwenu ku yaabaire ari aho akaba atakahuriraga Yesu baamugambira ahari Yesu. Yaamuhurira. Yaahurira oku akirize omushazi owaabaire atwire omu bituuru, akwatsirwe baadaimoni. Yaahurira oku ajwire abafu, yaahurira oku akirize, empumi zikareeba, yaahurira oku ebiteta bigambire, yaahurira oku abafu bazookire, mbwenu yaabihurira bingi bityo. Yaahurira n'oku arikubuurira, mbwenu yaaba ow'okutangaaza ku aba ari aho, aho areeba Yesu naarabaho, areeba aine abantu nyamwingi, nikwo kugira ati, Beitu egi ndwara yeinyine, tinyine bushoboorozi nimbaasa kutamwemerera omu maisho Eky'okubanza, ayetooroirwe abashaija, tinyine maani g'okuraba omu bashaija kumuhikaho. Ekya kabiri, abashaija bakaba bataine bushoboorozi, abakazi bakaba bataine bushoboorozi bw'okuhika aha bantu bakuru nk'abo. Abeegyesa nari shi abashomesa bakaba bareeba abantu, omu Baibuli yoona, n'abantu bakuru munonga munonga munonga. abantu nibabatiina nibabahereza ekitiinisa waaza kumuhikaho nooba okozire appointment so omukazi kandi akaba atagiine kandi akaba ataine n'oku aragikore eky'okubanza twareeba ngu ebyo byona bikaba bihwereire omu bafumu n'omu kuraguza so akaba endwara yaamutwire omworo atarikubaasa kuhika nka aha beegi abagambira ati ndwaire ndi nti mbwenu nyetenga okureeba Yesu so aragira ati ka mbegisirize omu mutwe gw'abantu ogu nyamwingi na n'endwara yangye Reero omuhikyo. Eshagama niyo soul, nigo magara g'ekintu. Eshagama yaayaaha tukeeka kurugamu noofa. Omu Baiburi omu shuura ya mwenda ey'okutandiika, Ruhanga akagira ati kumuribaaga enyamaishwa kugirya, hati naabaikiriza kurya enyama ati kwonka kumuribaaga enyamaishwa eshagama mutari girya ahabw'okuba nigo magara g'enyamaishwa. ekirikumanyisa ngu waarya eshagama orora yo enyamaishwa nikibaasika ngu eshagama egyo neija kuhindura DNA yaawe obuhangwa bwaawe ahabw'okuba eshagama nigo magara nimwo DNA eri so eshagama yo enyamaishwa omu shagama yaawe noohinduka enyamaishwa mbwenu noogaitamu eriya neebaasa kukuhindura mbwenu yaagira ati mutarirya eshagama ahabw'okuba nigo magara. Kandi eshagama waagyata aha nana ebindi by'okunywa nari eby'okurya okabita aho, yo niyo erikubanza kujunda ahabw'okuba nigo magara, mbwenu hati gaafa niyo erikubanza kujunda. So ku ndikureeba ebyo kandi omukazi atwire naajwa yaamara emyaka ikumi n'ebiri, naabaasa kuba yaabaire naanuuka ahabw'okuba eshagama neebaho kujunda. Yaaba mujundiireho neenuuka. Kandi eshagama n'obu erikuba etajunzire, neenuuka kubi terikunuuka gye. So kandi ahi yaabaire yaahikire atakiine na sente, neengira n'aka perfume aka atakikabaasa. So nooreeba ngu aka ari kubi. Mbwenu yaagira ati kaagyenda n'okwikiriza. Ati nangwa n'obu nkukwata aha myenda ye yaajwaire aha bijwaro bye, Nkakira. Baiburi nikwo yatugambira. Mbwenu yaamigisiriza ningira yaaba yaakozireho ata n'akakumu, yaakira. Ekiri ekirikuntangaza omuri okwo kukira kw'ogwo mukazi, okukira kw'omushaija ou twareeba aha ruguru ou Yesu yaatambiire, okukira kw'omwana oriya owaabaire arwaire, hati twatwaza ahari ogu ondi owaafiire, abo bantu Yesu ta boona tihaine ou yaataireho omutima kushabira. Kwihaho omushazi akagamba nawe yaragiira dayimooni yaagyenda. Taragiire baba baba rra sha rra ka ka ta ta ta kugamba ebyo ebitaine layisinsi. Tara mbwenu ku orikushoma ezo sitore waareeba risiponsibilite y'owaakira na n'owaashaba you know. Eky'okubanza Yesu akaba ari Ruhanga, Baiburi nikwo erikutworeka, ekirikumanyisa obushoboorozi bwona obu aine, ku yaahaabwa okujwara omubiri akaba naateekwa kuba omuntu, mbwenu ashemereire kubanza yaadinayinga omubiri yaahika aha bwa Ruhanga, yaagaruka omu bwa Ruhanga ahabw'okuba Ruhanga n'omwoyo. Mbwenu ari ow'okubanza yaagaruka aha mwoyo ogwo reero aiheyo ekyo ekiri eky'obwa Ruhanga ekirikutambura. Kwonka omukazi ogwo owaatambiirwe, ekiteekateeko kye kyamuhaire okwikiriza, tikiramureeteire n'okushaba. Akagyenda n'okwikiriza yakwatwa. Kandi mwareeba Yesu naamugarukamu naagira ati, Okwikiriza kwawe nikwo kwakutambira. Obundi nayo ehindukire enshonga ei abashabi barikubeihiraho abantu, eki batakizire ngu toine kwikiriza. Tinyine kwikiriza ka naija ei ori. Omuntu naabaasa ata kuba ataine kwikiriza akaija owaawe, akeereeta owaawe ngu omushabire? Hakibura kukira oti toine kwikiriza. Nari naiwe otashabire Ruhanga. So ku orikubireeba ebyo byombi, waagyeragyeranisa sitori ezi ishatu nari emigano egi eshatu, Ebyahandiikirwe ebi bicweka bishatu ebi ebi twashoma ebi twareebamu omu kushaba kwaitu n'omu kushabira abantu na n'omu kushabirwa kwaitu tushobiizemu munonga twaremwa kuheereza Ruhanga ekitiinisa. Ruhanga ku araabe niwe arikutamba ahabw'enki ku ndikuheza kukushabira waakira, ndikwenda ngu iwe ou naashabira akakira oije onsiime. Iwe nonsiimira ki? Nyowe kanshabire Ruhanga ahabw'enki otakusiima Ruhanga owaakutamiire? Nyowe ou nshabire naiwe ka noomwehikira ka noobaasa kushaba? Ahabw'enki kandi nooza kunsiima? Kuri nanye naakworeka ngu okutsimba amaju nkagamba ebigambo nkashaba Ruhanga kyakureetera okukira ahabw'enki iwe ky'otakubaasa kukyeega okakikora? Ahabw'enki nooteekateeka ngu someone else should do it? Bihangire byareetera abantu nanyomwe eihururu. Omuntu ahikira ayete omu mwanya gw'obwa Ruhanga it is wrong. Nitushanga Yakobo nagamba aha kushaba nagira ngu ku harabe harimu omuriimo orwiire bete abakuru, abebembezi baba bantu omu by'omwoyo bamushabire, bamushukeho n'amajuta ahabw'okuba arigurya yaheereza ebigamba ngu okushaba ku ohikiriire kwine amaani nikutamba na n'endwara. Naateekateeka ngu naakireetera omu buryo bw'okureeba ngu nari enteekateeka erikugira ngu obu bari abantu b'abeebembezi omu by'omwoyo nari aha by'obwa Ruhanga, omuribo harimu okuhikiirira. So nikwija kutambira ogizire ati orwaire. Kwonka ogu orikushaba ku akuba atahikiriire, eventually ou orikuteekateeka ngu nooza kukira nibaza kukutamu emizimu. Ahabw'okuba naabaasa kukutambira iwe oteekateeke ngu waakira kwonka okukira kwawe kube dawutebo ahabw'okureeba enteekateeka yaawe neehinduka. Noobura kuza omu kishushani ky'obuntu kwihaho nooza omu kishushani ky'amaryo, omu kishushani ky'omwehuriro, omu kishushani ky'okukira abandi, okiza kuha obujurizi, obujurizi bwawe n'okukira endwara, tukusiima Ruhanga, tukukira biba a, n'okukira endwara, n'okukira endwara, n'okukira endwara, n'okukira endwara, eventually endwara niyo orikuheera obujurizi, haza obu orikugamba ngu okakira endwara, noogamba ngu Paul akakushabira. Omushaija wa Ruhanga Paulo, nimusiima. Hati niinye orikuhimbisa, niinye orikuramya, nyowe naakutaanisa na Ruhanga. Baiburi neetugambira omu Biragiro ikumi ngu mutarigira baaruhanga abandi. Mutarigira baaruhanga abandi. Ogwo omuntu ou orikwimuka okahimbisa nooha obujurizi, oriyo noomuteerana na Ruhanga ahabw'okuba yaahinduka Ruhanga omu magara gaawe. Ekirikumanyisa oriyo nogambira abandi oti nimwe abarwaire muze owa Paul. Torikuboreka wa Ruhanga noboreka owa Paul. Kuturabiire nitushabira abantu turikumanya ngu ni Ruhanga orikubatambira tuborekye Ruhanga tubohereze owa Ruhanga. Tureke kwekururira abantu nokubekwatira nitubendaho esente, nitubendaho favor, haine amagoba agu turiyo nitubarondamu. Ku oraabe ohairwe orusa orwo n'obushoboorozi obwo Ruhanga akakwikiriza ngu oshabire abantu bakye, rekyera aho waafa waaza Gehenna. Waaba oremirwe kukuuma ekiconco ki Ruhanga akuhaire, ahabw'okuba ekiconco ki Ruhanga yaakuhaire akakikuha ngu okikorese okureetera abantu okumumanya reero babaase kukirira ekimwe. Mwareeba Yesu naagambira omukazi ati, Waakirira ekimwe. Ekyatumire omukazi ogu naakirira ekimwe n'amazima. Okwija akeegaranzura omu maisho ga Yesu akagira ati, Niinye naakukwataho. Akamugambira ebye byona. Yesu yaamugira ati, Waakirira kimwe. Hariho n'ababembi ikumi abu yaatambiire ku baaherize kukira baaba gye, baagyenda baakira. Mbwenu omwe yaagaruka kumusiima. Ku yaagarukire kumusiima, Yesu yaamubuuza ati, Abandi shi mwenda barahi? We yaamugira ati, Tinkumanya ei bari. Yesu yaamugira ati, Gyenda oyeyorekye omunyamurwa, ahabw'okuba waakirira kimwe. Ekirikumanyisa bariya. hariho posibilite y'okwija kugarukirwa ebibembe. Ahabwaki? Ahabw'okuba tibaraizire kweyoreka aha waabatambiire. Kandi tibaaraba omu mitendera nari shi omu buryo bw'okuhikiirira bwona bw'okugaruka ow'omunyamurwa. Ahabw'okuba omunyamurwa naarepurezentinga Ruhanga. Kandi ogu muntu ku arikugarukira omu maisho g'omunyamurwa okweyoreka ku yaakizire, mbwenu omunyamurwa ayegyese omuntu ogwo eby'obwa Ruhanga, discipleship. Egi ni purobulemu y'amaani ei ndikureeba ei twine hati omu makanisa nari omu kushaba. Nimushabira buri muntu. Kandi mukiheza kumushabira mumureke oragyenda. Kandi Yesu akakyegyesaho ngu dayimooni ku aruga omu muntu, aguma naagaruka kuceekinga, akishanga enju egyo erimu busha, ayeeta abandi mushanju bahika baadaimoni munaana baza omuri ogwo muntu, ngu ebyabwanyima bye biba bibi kukira omu kubanza oku yaabaire ari. Ekirikumanyisa omuntu ogu ku okumushabaire akakira, oshemereire kumanya yaaba ari mujunwa nari timujunwa. Aha kiba atari mujunwa, okora discipleship, omwegyesa eby'obwaruhanga, omwegyesa eby'okujunwa, reero abona kugira ata? Kukirire kimwe. Kwonka Ahamwe ku muza kwetegyereza omusisira ngu abamwe abari omu bashabe abarikushabira abo bantu abarikugira ngu baabatambira, noosira ngu tibakukora eby'obwa Ruhanga bari nk'abarikukora ebyabo eby'okwerondera ekitiinisa nari baine baine sosi endiijo, baine oburyo obundi obu barikukoresa atari Ruhanga ahabw'okuba Ruhanga niwe yaahangire buri kintu. Ensi n'eiguru n'ebye, n'emizimu erimu n'eye, aha muti eri ngiyo na baadaimoni Ruhanga naabi, ahabw'okuba niwe aribacwera orubanja. Mukama asiimwe, abahe omugisha, abeegyeseze kimwe, atwegyeseze kimwe. tutataana nawe, ebi turikuteekateeka ngu nibirungi abituhaire bitatutaanisa nawe, ahobwe tuhame kandi otuhamire kimwe omuri we. Ruhanga abahe omugisha.
Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu teera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Tushemereire kuremebwa oh.